Hola. Hallo. Guten Morgen. Ni hao. Hola. Boa tarde. Guten Morgen. Guten Owend. Guten Owend. Hutt Dir reservéiert? Jo, ech hunn en Dësch fir zwou Persounen op den Numm Susy Müller reservéiert. Kommt mat, wann ech gleef. Ok, merci. Hei ass ären Dësch. Merci. Hei sinn d'Menüskaarten. Wësst Dir scho wat Dir drénke wëllt? Jo, ech huelen e Campari Orange an e Waasser, wann ech lift. Als éischt huelen ech och e Campari Orange an dann e Glas roude Wäin. Gären, ech bréngen iech d'Gedrénks direkt. Merci. Also de Restaurant beim Maisi ass ganz chic an en huet eng flott Ambiance. Oh nee, dat fannen ech guer net. En ass vill ze aalmoudesch, dat gefällt mir net. Ach Pamela, du hues kee Goût. Jo jo jo jo. Wat recommandéiers du als Entrée? Also als Entrée recommandéieren ech Geméiszopp, déi ass ganz gutt. Do si jo awer sécher keng Ënnen dran, ech hunn Ënne guer net gär. Nee, lee däi Kapp a Rou, do si keng Ënnen dran. Gutt. A wat recommandéiers du als Haaptplat? Als Haaptplat recommandéieren ech de Poulet Grand-Ducal mat Gromperen a Geméis. An duerno kënne mer eis Dessert jo en Eisekuch huelen. Da jee alt. Hutt Dir scho gewierkt? Jo, also mir huele fir d'éischt zweemol d'Geméiszopp als Entrée an duerno zweemol de Poulet Grand-Ducal als Haaptplat. Wëllt Dir och en Dessert? Jo, mir huelen en Eisekuch. Awer ouni Schlagsen, ech maache Regime. Ok, zweemol en Eisekuch ouni Schlagsen. Merci. Wann ech gleeft, hei sinn är Entréeën. Merci. Merci. Gudden Appetit. Merci. Umm, déi richt awer gutt. Gudden Appetit, Pamela. Umm, also d'Zopp schmaacht immens gutt. Mm, nee. Déi ass vill ze salzeg a vill ze waarm. An et ass och nach Brokkoli dran. Dat iessen ech net. Bäh! Dee Wäin ass esou sauer wéi Esseg. Ach Pamela, du iwwerdreiws erem. Brokkoli ass gudd fir d'Gesondheet, a vun der Zopp gëtt ee schéin. Huet et geschmaacht? Jo, d'Zopp war ganz gudd, merci. Hei ass dann den Haaptplat, wann ech gleef, wann ech gleef. Merci. Gudden Appetit. Merci. De Poulet ass ganz zart a säfteg. Nee, absolut net. Ech fannen de Poulet ass ze zéi. Dat hei ass kee Poulet grand-ducal, dat hei ass e Poulet grand-misère. an d'Gromperen déi si vill ze kal an vill ze haart. Ech hu keen Honger méi. Pamela, Mir iessen dono jo nach en Dessert, villäicht maacht den Eisekuch der jo. Hei sinn är Desserten, wann ech glift. Merci. Mmh. Also ech fannen den Eisekuch schmaacht immens gutt. En ass ganz lëfteg an net ze séiss. Nee, also wierklech, deen ass dréchen an e schmaacht no Kartong. Pamela, wann ech gelift, du kritiséiers nëmmen. Majo, d'Iessen ass fuerchtbar. Susi, deng Recommandatioune si schrecklech. Déi nächste Kéier gi mer an e Restaurant, deen ech ausgesicht hunn. Ass jo scho gutt. Dat mécht dann 200 Euro. Bezuelt Dir boer oder mat der Kaart? 200 Euro, dat ass vill ze deier. Hei sinn 200 Euro an hei sinn och nach 50 Euro Drénkgeld wann ech lift. Oh, dat ass awer léif! Villmools Merci, Madame! 50 Euro Drénkgeld fir dee Garçon? Deen ass dach total onsympathesch! Hei, Pamela, du nervs! Ech invitéieren dech ni méi an e Restaurant. Huel en Taxi fir heem, ech ginn elo! Wéi? Ech nerven? Ech nerven dach net!